Dim ond rhyw 80 o dai sy ym mhentre bach Porth y Rhyd ger Caerfyrddin, ond mi allai 42 gael eu codi yma ar y cae hwn yn unig. A hynny mewn pentre ble mae gwaith ymchwil y pentrefwyr ei hun yn dangos cryfder y Gymraeg. O ran oedolion, 64 y cant, pan dach chi'n ychwanegu ystadegau y plant, oedd hi'n 68.5 y cant. Felly, 'dan ni'n ymhyfrydu yn y ffaith bod Porth yr Hyd yn un o'r pentrefi 'na sydd yn dal i dir fel petai o ran yr iaith Gymraeg. Mae Porth yr Hyd ag ystadega sy'n golygu ein bod ni ag arwyddocâd ieithyddol arbennig yn y pentre 'ma y dylid cael ei ystyried yn naturiol o ran unrhyw gais datblygu. Mae'r pentrefwyr yn bryderus am broblemau gyda'r system garthffosiaeth ac am lifogydd yn yr ardal. Ond y pryder mwya' yw y bydd y Gymraeg yn cael ei boddi gan ddatblygiad newydd. Mae 'na man, byddan ni'n claddu yr iaith Gymraeg a deud y gwir yn y fynwent nesa' at y datblygiad arfaethedig, neu'i boddi hi'n y llifogydd sydd yn digwydd yma, achos ma'n rhaid i'r Cyngor Sir ail-edrych ar y nifer o'r tai maen nhw'n honni sydd eu hangen. Yn amlwg mae'r cais yn llawer iawn yn rhy fawr ar gyfer y, y, y pentref. Dyw e ddim yn ddatblygiad cynaliadwy yn gymdeithasol. Mae'n mae sicr hefyd o gael effaith ar y Gymraeg. Grŵp pobl sydd am godi'r tai. Mewn datganiad dywedodd pobl y bydden nhw'n cynnig cymysgedd cynaliadwy o dai ym Mhorth y Ryd. 13 o dai i'w prynu, deg ar sail rhan berchnogaeth a'r gweddill i'w rhentu er mwyn lleddfu'r prinder tai lleol. Maen nhw'n dweud eu bod nhw'n deall y pryderon lleol am yr effaith ar y Gymraeg, ac fe fydd pobl sydd â chysylltiad â'r ardal yn cael blaenoriaeth wrth osod tai i'w rhentu. Mi allai bron i 9,000 o dai newydd gael eu codi yn Sir Gyfyrddin erbyn 2033 o dan y cynllun datblygu lleol newydd. Dangosodd canlyniadau'r cyfrifiad dair blynedd yn ôl ostyngiad arall yn y nifer o siaradwyr Cymraeg yn Sir Gâr, gyda llai na deugain y cant yn medru'r iaith nawr. Mae'r Aelod Seneddol lleol yn galw am atal y broses o greu'r cynllun datblygu lleol ac atal datblygiadau mawr dan y cynllun presennol. Ni'n gwybod bod yr, y cyngor nawr yn, yn ymgynghori ar y cynllun ni oherwydd uh, rheolau uh, cyfoeth naturiol uh, Cymru, ond mae hwn yn gyfle felly fi'n credu cymryd cam nôl a mae'n allweddol yn y marn ni nawr bod y cyngor yn gwneud asesiad llawn o effaith y cynllun fel mae hi. Ond os ni'n gwneud asesiad, lle hwnna fod yn broses uh, byr iawn, gyda argymellion wedyn i weithredu a nes bod ni wedi wneud yr asesiad a cael yr argymellion moratoriwm wedyn ar datblygiadau fel yr un yma yn Porthrud. Gwellian ma'r Gymraeg yn y sir, ma' oedi yn beth syniad ardderchog, wi'n gobeithio fyddwn ni'n gallu perswadio'r sir i leihau'r cyfanswm ma' nhw'n bwriadu adeiladu yn sylweddol. Doedd yr Aelod Cabinet Ann Davies sy'n gyfrifol am gynllunio ddim ar gael i wneud cyfweliad. Mewn datganiad, dywedodd y Cyngor Sir y bydd y dystiolaeth o'r cyfrifiad dwetha yn cael ei ystyried fel rhan o'r broses o archwilio'r cynllun datblygu lleol newydd, proses fydd yn digwydd dan oruchwyliaeth arolygwr ar ran Llywodraeth Cymru. Mae'r Cyngor yn dweud bod y Gymraeg yn bwysig i ni gyd a bod nhw wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo'r Gymraeg. Mae disgwyl i gais Porth y Rhyd gael ei drafod yn yr wythnosau nesaf, ond yn ôl rhai mae'n bryd cymryd cam yn ôl cyn penderfynu faint o dai newydd sydd angen ar Sir Gâr.